Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano moyiena mondo ayudra ka. Yiena mondo walem kodi mondo wadhi nyime. Wago erokamano wuonwa nikech iber pile odiechieng' gotieno. In pok irem, in pok ilokori. Nyalo gi teko gi duong' gi loch ni e lweti Rabi. Era e an ka kaka jatichni koro iti. An nitie kuonde ma ok anyal chope lakini nikech ng'wononi nyalo miyo achopie. Omiyo aweyi mondo iti. ilos wachni ikel e wang' kod mach kaka ne wang'olewo Jeremia maka en ke dwaro ni mondo otimre ruoth ikony ng'ani gi chandruok ikel jogi e warruok nyinge yud duong' e nying Yesu Kristo ja Nazareth amen agoyo ne Nyasaye erokamano yiena mondo wasom kode muma ka ok aketho kinde adwaro mondo asom muma mar Sakaria abich e wang'e. To bang'e Roho Maler biro konyowa kodi mondo waler wach mantie. Ne ating'o wang'a mi aneno ka kalatas moban, mi aneno kalatas moban ka huyo e kor yamo. Eka malaika cha nopenja niya, Ineno ang'o? Ne adwoke ni, Aneno kalatas moban ka uyo. Borne oromo mita apar, to lachne mita abich. Bang'e nowachona niya, Mano en kum malak e piny ngima. Awuoro Nyasaye maduong'. Muma ma wasomo wacho ni ka jatich Nyasaye ne oting'o wang'e to neno kalatas moro ka fuyo e kor polo gi malo. To owinjo kipenje ni ang'o moneno. To dwoko noneno kalatas moro ma huyo. Mo ba an ka huyo. To jal mane openja ne odwoke wach madwaro mondo awuoye sani. Ni kalatasno mano kuong' maringo e piny ngima. Apako rabi. An ka mondo aler gima iluongo ni kuong' malak. Jatich Nyasaye noneno kalatas ka fuyo. Sama noneno kalatas kofuyo, to nopenje gi malaika ni tang'o mineno? To dwoko malaika naneno kalatas moban kafuyo e kor polo. Malaika nodwoke ni mano kalatasno manokuong' malak e piny ngima. An e ka ka Roho Maler osemiya wach madwaro mondo aler e bwo teko mar Roho Maler. Ndiko wacho ni kalatasno ne en kuong' malak. Ka iwinja kata ka inena to adwa nawuo kodi. Nitiere kuong' manyalo lak e od ng'ato. Nitiere kuong' machakore kuom dayo. To kuong' ni lak kuom nyathine to odonjo kuom nyakware to odonjo kuom nyakware mar ariyo to odonjo kamano en kuong' malak. nitiere kuong' manyalo lak e dal anyuola moro anyuola moro kuong' lake gima kelo kuong' inyalo yudo ka dala moro ng'ato nogore ndundulume piny mine otho ndulume ni ochako chier kuom jal machielo bende ochako tho ochako chier yani ndiko wacho ni mano kuong' malak ok en kuong' ma kosedhi to rumo mm -mm, olak kinde moko nawacho ka ni nadhi lemo kamoro ma yudo kama ne nyako moro thoe gi ndulume koro ng'ato ang'ata mobiro e dalani bed ng'ama osomo ndulume mako obed ng'ama ok osomo ndulume mako obed chi wuoyi ndulume mako obed chi nyakwaro yani ng'ato ang'ata modonjo e dalano kumno ne luwo kawuono roho maler omiya mondo awuo kuom gima iluongo ni kuong' malak Anyuola moro nayudo ni ka nyako dhi tedo to ok nyuol to konyuol to nyuolo nyodo adek to chwore tho mopo nonyuol to nyuolo nyithindo adek kende to chwore tho to chutho gin ok ginyuol Mano iluongo ni kuong' malak, to ne ok en kuom nyathi nyathi nyaka achiel, anyuolano. Mano inyiso ni en kuong' malak. Wan nyaka gi kuong' malak ma jaduong' moro notho ka tero. Notero motho e pap nikech ojater. To kawuono onge, kothe modong' bende gino osechako fwato mos mos, gitero atera. gitero ma giter kisiri hmm? nikech en kuong' malak samoro jomoko notho ka kwalo mochwoge tonge moko tong' gi betni moko wang' gin kawuono gi onge to nikech mago kothgi en kuong' malak gino lak kuom nyikwaye kawuono kwala kwala bruteng' tiende ni nitiere kuong' manyalo lak Kuong' malakni onyalo lak ma ka dayo ne nigi sigete, nyare bedo gi sigete, nyakware bedo gi sigete, nyakware mar adek bedo gi sigete nikech en kuong' malak. Ne kuong'no nyalo lak kowuok e ot malo to oringo modonjo e simba mowuog e simba momwom rangach modhi gi ng'ama chielo kuma chielo yani onyalo donjo e simba ka makuong ni lagi mowuog momwom rangach odhi odhi gi migogo kuma otede nikech en kuong' malak aneno ler gima iluongo ni kuong' malak mae kaka kuong'no nyalo chakore Ma tiende piny ma en tie kuom piny kuma nochakorego ok adwa ng'eyo kode nokunye i lo kod en mane kor yamo gima ng'eyo ni ma e chakruok mar kuong' ma tielo matis ni mantie ni ma emodonje lo tobiro ti todonje ma mano kuong' tiende ni kuong' nyalo a e ot malo modonj e simba onyalo a e ot malo modhi ka migogo onyalo a ka migogo modonj ka nyathi migogo koro kuong' nochako lak gi ka muma wacho ni noneno kalatas moban ka fuyo to kopenje to wacho noneno kalatas moban ka fuyo e kor polo To malaika mane wuoyo to dwoke niya, ni mano kuong' to malak e piny ngima. Gini ochakore gi ka, obiro lak. Obiro chopo ka, oringa ringa, oringa ringi gige negi, tiende negi ineno ka tiende negi opogore opogore. Kochopo ka, to chako tuo. Tiende ni ka ne pod numu ko giko chako neko, kuong' olak to neko to dhi. Konego magi ok nyis ni teko ne orumo, koro ok ochako ti. Mm-mm. Adwa ni ne gima tinye lweta. Ochakore gi piny ka mana mathis, ok obiga maduong', kuong'no ok biga maduong', ochakore mathis kokodhi maduong'. Chakore gi tonde tonde. tineno ka en tol mowe space ochikore tiende olak ochikore odhi chako we space ochopo ka chako we space kamano kamano kochopo gi kama koro chako bedo go e lo ochako tigo oko e lo to chako tuo tuone no nyiso notieko kamonyono no nyalo bedo ni tich manyi tiyo emotuo rumo Samoro nyithindo mane inyuolo ema otuo, ineno kaka otuo ma kamuli to chot. Tiende ni gin gik morumo, otho. Mano ok nyis ni kuong'no orumo. Nyalo bedo chiegi manye inyuomo ma ok onyuol, mano otuo. Nyalo bedo manye onyuol to tho we nyithindo kapod kidoro, mano otuo. onyalo bedo ot ma nyigero to ok ochopo otuo gima temo lero ni kata kotuo to ok nyis ni teko ne orumo ng'ama omako ne ema tuo to en odhi adhiya kuong' to dhi adhiya ineno kosetuoyo magi apakora abi wedi nyasaye kuong' malak kene be ineno ka gini lak oringo biro ka osechako ketho mochako bedo ratong' oonge gi maisha ma bende ni ratong' ma be ratong' oidho kuong'no oidho kuong'no nyalo idho miyud ka moko inego gi bunde bonyalo idho miyud ka jomoko jomoko to kinono mokono tiyudo ko gin moko mocha ichamo moko mag remo nonego jomoko mondo mwandu nobedi mano kuong' malak onyalo idho mobi ka Miyo ka koro grofni ema igero nikech nyocham nyithind jomoko ka rembgi go kaba kaba nikech notimgo misango mondo gorofa obi mano kuong' malak. Kuong'no nyalo ringo miyudo ka jomoko nigi geche matiendegi dongo dongo nikech kuong' lak. Kik iwinja marach ok geche te nitiere ma kuong' nyalo lakgo koneg ji mondo obedi. kolakgo jomoko rouri ni mondo obedi owetego jomoko molal chuth mondo mwandugo obedi to kuong'no biro duogo biro lak kuong' malak samoro nyaka lo midakeno wuoru nolare ka nigo rombe nindo kitundu ma ka ji odhi kanyo to ji tho nikech odwaro lobno in kawuono lo duong'ni koro gigo chier awuoyo kuom gimiluongo ni kuong' malak manyalo idho mitoka gi ng'ato kodhi manyo tich Nairobi to kuong' oluwe kuro. Kuong' no nyalo luwo nyako odhi tedo to kuong' chikore kode dhi kode kuro. Koro nogo nyuolo nyathi to nyathi tho athoya nogo mako ich ich ema lwar nogo mako ich to iyang'e nogo mako ich remo rumo nikech kuong' nolak moluwe modhi kode ka tedo. Kuong'no nyalo nyak mobed mogo tach kaka koro ma ogoyoni. Ineno ka ma dhoge ng'eny to pod oyom yom odhi ok orum. Kuong'no kata jomoko osetho to kuong'no luwo aluwa kodhi modong'no, remo modong'no, kuong'no luwo aluwa. Kata obedo ni oseluwi motwo, mamoko obedo ratong', mamoko nya, moluwo nyiri kadhi katedo, moluwo chwo kuonde ma ginyombe. Apako Nyasaye mar nyiseche. Kawuono abiro nyisi jal mabiro tieko kuong'. biro wacho ni jal mabiro tieko kuom moseluwi wach ni gimomiyo choke ni rami mano kuom malak we awach ni gimomiyo in in gi seclosel nyithindi kinyuolo nigi seclosel en kuom to malak wamona wachni gimomiyo ni kinyuolo nyithindo to gigorega piny nikech kuom to malako ok en mochung' wadhi to ok owidhi nowe jogigo nyaka otim gima nokele timo kore kochikore odhi kamachielo kochikre kapok otimo gima nokele kuom malakne momiyo mon mang'eny go lasime ne chuo gi chodo ma gikele gi chik kanye nikech en kuong' malak odhi odhi kodgi Kuong'o lak ne momiyo mon mang'eny oweyo utgi nikech kuong' lak ok ochung'. To ma emomiyo mon moko neko gimethodhgadho sum ginegore moko nego chuogi moko nego nyiekegi moko nego nyithi nyiekegi nikech en kuong' malak ok otim no ero kuong' ema lak kuome muma wacho adwa nyisi gima biro tieko kuong' kuong' ok tiek gi ng'eyo kuong' ok tiek gi donje kanisa kuong' ok tiek gi rwako deyo kuong' bende ok tiek ne jatelo to kuong' no be ok rum nikech in gi pesa to kuong' rumo ka ng'ato timo gima koro adwa wacho sani An kuong' noluwa matieko dweche auchiel ka ok amako ich. To sama ne arado gi Yesu madwa miyi sani ni, wuon antie gi kotha, nikech kara Yesu ema tieko gik moko te. Ondike muma mar jo-Efeso achiel matindo a- prariyo kod achiel wacho niya, Kristo nigi loch kuno kuom ruodhi mag, mag polo duto kendo kuom teko duto gi loch duto gi duong' duto kod nying moro amora minyalo luongi ok e pinyni kende to e piny mabiro bende nyasaye noketo gik moko duto e teko kristo kendo nomiyo kristo bedo wi kanisa ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom kristo wach ma somo en ni kristo nigi loch te gi duong' te gi teko te ok e piny masani kende nyaka piny mabiro tiende niya kikaw yesu kristo to kuong' malak ma awacho cha chung' ok oduogi ogik nikech kristo nigi teko gi loch gi duong' e nying moro amora minyalo luongi samoro noluongu nying mag jokuoye samoro noluongu jochode samoro noluongu jojuogi samoro noluongu jonek mano nying minyalo luongi samoro noluongi jokimi samoro luongi jakahera Mano nying minyalo luongi. Samoro luongi kodhi marach. Ndiko wacho ni Kristo nigi loch nyaka kuom ruodhi mag polo. Nyiso ni Kristo ka nigi loch nyaka kuom ruodhi mag polo, to ngimani ma kuong' oluwo, ruodhwa dwa tieko kuom sani. Koro bed kuong' malak, machikore, kuong' man gi fuoni, kuong' moti ka to chako tiku. Kuong' nyalo ti ka to chako oduogo ti ka to chako oduogo ti ka mana kaka jirani otini itene minenogo mago kuong' ondiki ni gin kuong' malak en ok ochung' kanyachiel oti ka to oduogo ka to dhi ka to dhi kamano ok ochung' kanyachiel kaeto kuong' bende ok dhi tir aa kuong' dhi kaka jirani chal e kaka kuong' dhi ineno kaka obam tiende ni kuom ok dwar gima oriere gima oriere en mar nyasaye to gima bang' kelo ura okelo juok okelo ndulume okelo tho okelo misumba okelo uh, dhako ma ok nyuol lor tiende ni mano kuom en ok odhi tir onge gima ber monyalo miyo ng'ato to yesu kristo ma janazareth ema ndiko wacho ne nigi teko gi loch gi duong' kuom ruodhi mag polo Ee, kendo kuom nying moro amora minyalo luongi ka kristo nigi teko kuom ruodhi mag polo to kuong' malak ok nyal tamo sana meja ok nyal tamo kristo ja nazareth ok nyal tamo wuod nyasaye mangima kuong'a kuong'a kuong'a kuong'a kende malak kuong' ma samoro dau nonego kweru kuong' nochier kuomi samoro meru nonego wuoru kuong' nochier kuomi samoro wuoru nonego meru kuong' nochier kuomi Samoro meru monyuoli chuo nonegore ka laro ka pok onyuoli koro osenyuoli sani to gino ti kuomi kuom ne ok nyal tamo kristo meja yesu mogudi nyasaye mangima jal ma muma wacho ni nomiye nying maduong' moloyo nying te ndiko wacho ni kristo nigi loch kendo kuom teko teko duto kuom kuom ruodhi duto mag polo kendo kuom teko duto kuom loch duto kuom duong' duto kod nying moro amora minyalo luongi bende oseluongi nying mane apakoro abi kristo nigi loch kuom nyingno bende kuong'o kelo ni nying mane to kristo nigi loch kuom nying mar kuong'no nyasaye noketo gik moko te e tiend yesu meja gimoro amora kristo nigo e mathayo to kristo wacho niya ni wuora oseketo gik moko duto e lweta koro gik moko te ni e lwet yesu ja nazareth gik moko te jawar nyono gi tiende koro amiyi jal manyalo tieko kuong' kuong' ok dhi straight kuong' obagni

to ko e chunye ka ineno ka koro dhuongore ong'eny tiende ni kuom nitie kama koro kuom kogike to kuom go touch koro kata imanyo gima nyalo tieke ok rum jal mabiro tieke tinende en yesu simba jal mane oresa ka piny odong' koda jal mane oresa ka piny okwamo koda jal mane oresa ka onge gimoro maber jal mane oresa ka diwo onge kama nanyalo neno nanyalo nyono kuma nanyalo gike ne onge kendo kata ka ne imanyo mondo oyud kuma ne an tie to ok ne nenore maber nikech jasigu nodina kod mudho mandiwa apako rabi yesu man gi loch kristo man gi teko kristo man gi duong' kristo man gi gimoro amora kuom nying moro amora minyalo luongi an akia nying moseluongi in bende ing'eyo nying moseket kuomi kata kawuono mawuoyo kodi iting'o sumi gombo ni madhi nikech ionge Geno rumo kelo Kristo mabiro tieko kuom kelo Yesu mabiro kelo geno. Kata sama wawuoyo ni igombo mondo idhi lal, Kristo biro duogi. Kata sama wawuoyo ni igombo mondo itho, Kristo dhi miyi ngima. Kata sama wawuoyo ni kaw nyathi ng'ato ma pod tin oteri gi dhako moti, Kristo biro duogo pachi nikech mano kuong' momako pachi mondo iketh nyithindi chi matindo Kristo nigi teko kod duong' gi nying' moro amora minyalo luongi. Koro aluonge dhako moro gi dichwo moro. Aluongo kijana moro mokwamo kaka nakwamo ka nyako. Adwaro dhako moro ma nyodhi tedo to onge mwelekeo. Igoya ka dina ywa kaka ne igoya. Apakoro abija Nazareth. Ne aluonge jal moro ma nyaka nodhi tedo pi wang'e chwer achwera kaka an be pi wang'a ne chwer. Hana sandora maywak magombo dachung' e barabara mondo gari onega. Jal man gi teko gi duong' kuom nying moro amora minyalo luongi. Jalo noywaya gi ngore. Jalo noduoga ire. kristo nigi teko kuom nying moro amora minyalo luongi sa oromo ikele nying marachno ikele ywak miywakno ikele achaya muchayino ikele tuo matuoyino ikele chode mucho machode chodono wacho ni kele chuny olorno sani kele neko gi ura kele e ndulu mesa oromo yesu nigi teko e nying moro amora minyalo luongi Mari ne en nying mane? We som kodi muma. Jokolosai ariyo. Matinde apar gang'wen. wacho ni norucho wach ma nondiki modonjonwa ni nyaka wamak chik wach no nodonjonwa kuom kethowa duto to ne ogole oko chuth kogure e musalaba to bende musalaba kanyo ema ne kristo omayo joloch kod joteko teko duto mane gin go kendo kos- koselocho to nomiyogi wich kuot kosembogi e lela ka wasumbe mondo ji onegi koro gene kuong' madondogo ma ji te ong'eyo ni mano mar jokang'ane jokang'ane man gi kuong' ma ka giwuotho gotieno to gibwok ng'ato geng'o ne gi e kor yo jokang'ane man gi kuong' ma ka nyako dhi tedo to tieko ndalo ariyo to gomo duogo joka ng'ane ema wuoyi mane ginego onyono piny ne yawuotgi lokore mondo te muma wacho ni kristo norucho kristo norucho gimoro amora mane ondiki ber mane ondiki motwo ber mane ondiki mobambore ber mane ondiki ma chuny osekethore ma menyo ber mane ondiki mogo touch kristo norucho kuong' malak moro amora kristo norucho mowacho ni nomayo gi teko gi e msalaba ratiro kod koro gin joloch mane oseloyi kristo osemayo gi loch gi e msalaba kristo osemayo gi teko gi e msalaba mowacho ni nosembo gi e lela ratiro bende msalaba ema kristo nomiyo omayo e joloch kod joteko teko duto mane gin go kendo koselocho nosembo gi e nyime ratiro komiyo gi wich kut mondo ji onegi apako wuod nyasaye jal man gi loch kuom kuong te Ber kuong' ma nyo yanyi. No yudi ka tiyo budinore mano kuong'. Hasto daktari nikech odwaro pesa. Koni ni mondo yanyi mondo yaw tube. Jal ma yalo nigi teko kapok idhi e pala. Jal ma yalo nyalo go pom e tube ma ok chak dindo kendo. minyuol ma nyithindo jogi anaseneno gi wang'a mon mane ok onyuol ma daktari koni tiyo modinore mondo odhi e pala ni to bang' pala gibiro nyuol higa sani adhi abich apar pok aneno ka giting'o nyithindo kawuono ane ka ni kapok omwom tube nigi pala to yesu janasareth nigi teko kuom jaloch te en gi loch kuom jaloch te En gi teko kuom joteko te. E tiyo ginino kawuono, Usana biro muome matek. Rabi biro donje gi pam maduong'. Biro wuore oko, biro mako ich. Hallelujah. Kata obedo growth, Rabi nigi teko mar rego groth gi mashindene mag polo. Kata ber presha machiko wiyi. Rabi nigi mashin mobiro kwego, obiro lore, moling' ti. Kata ber chunje mag muofni. Madada una odhi otho e muofu in idong' kineno. Wuono gibiro mondo gidin wang'i kik ichak inen. Mago Yesu nigi teko kuom nying moro amora minyalo luongi. Yesu biro timo gik madongo. Nyagolo jachiende nyako moro to kona ni jochiende me iye kona ni nyako michandorigo ni iluongo ni powerful. To penjo ni powerful tiende ang'o? Ni an akia na nyeni wamiye nying ni powerful. To kata idwaro ni mondo waweye mission ma nyo wamiye pok otieko. kare nyathi ma nyakoni norwake piny ruodh mudho mission mano miye mondo neg min nyargi nergi ichien koda ni kata idware to mission ma nyowa miye pok otieko to gikona ni ma kata inene dware ni nyakoni nyuolga e bwo pi piny to dhodho nyithindo kata sani miwuoyo kodani oonge ka osedhi dhodho nyithinde e bwo pi e bwo nam apar kod abi ma giluongo ni kuong' malak ma jachielo joma tir mokone ni winjo owuotho kod ng'at moro ma dichuo maluongore ni pasta jogo wuok e nam e bwo pi piny kod mon ariyo tapenje mon ariyogi to nyinggi ng'a ni an akia nyinggi kech an ok ok apenjgiga akoni wuona ibiro nyisa ni akia nyinggi to ka ne benyisi mon go nitie sama gilokore thuolgi ka tiendgi piny to wigi to dhano gin ema gikawo nyakoni gitere nam monyuol kuro dhodho nyithindo To nyithindo ma nyako ne nyuologi ema watimo gago misango ka wamadho rembgi. Jal miwuoyone kuome ting'e nago chonge piny alemone ma teko olwar e piny. Mano iluongo ni kuong' malak. Jal manyalo tieke en mana Yesu Kristo. achiel inyoro tinende kendo nyaka chieng' jal mane owal ka piny okwamo jal ma nyasaye noneno ka piny dhi ataro ma ang' nyasaye ogolo wuode achiel ma miderma mondo ng'a moyie kuome bed gi ngima to ngima mosiko ma nyaka chieng' kawuono kiyie kuom yesu mayalo biro bedo gi ngima mosiko to ma nyaka chieng' kato bed kuom machal nade kawuono kawe yesu jawar kapok alemo wach koda Nuo wach ma wacho ni mondo Yesu konyi. Yesu war chunya an jaricho. Mayom kamano, wacho wacho ni Yesu war chunya an jaricho. Kaito gone Yesu erokamano. Kono ni wuod Nyasaye go erokamano nikech iresa piny ruodh mudho. Nikech ikecha mikela iri abedo nyathi Nyasaye. Nikech iwaro chunya. Yiena mondo walem kodi. nyasachwa ma jang'wono kendo ma jadiera remo mane ochwer e msalaba kalvari mowacho ni jal moro noneno kalatas moban ka fuyo eka malaika nopenje noneno ang'o to wacho malaika okone ni neno kalatas mafuyono mane okuong' malak e piny ngima nyasacha isemiya mondo anyis gima nyiso ni kuong' nyalo lak gi steps monyalo kawo ruodhwa golne kuong' idadine kuong' oko teko mar nying yesu kristo nigi loch kendo e musalaba kristo nomayo joloch kod joteko teko mane gin go erokamano ne yesu mondo maloch mag chunje mag chira chunje mag okimi kod illuminati chunje te mag loche kod neko gi ndulume chunje te nyaka moko akwano remb yesu janasareth oloyi Erokamano rabi, itimo jaler. Nyingi mosiko mondo oyud duong'. E nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. An an ne rembewa. Awuok e piny Karachuonyo ka Uma School Kandiege. An jal ma Yesu Kristo nowaro. Kane ok anyal ne jaricho. kendo kiwuoyo kuom kuong' malak to an ema kuong' nolak kuoma to yesu mana radogo nodila chuth ber aonge gi chandruok e nyim yesu namba naero ringo piny kanyo ka in kod wach gochiwo biro tudore nyasaye mondo gwedhi kendo nyasaye mondo ogwedh jotik nyasaye duto matiye studio ni gi ji duto matiye studio ni nyasaye ogwedh kanisa mosechung' koda gi kinda miluongo ni hope for good in Christ church nyasaye ogwedhgi kabisa kendo ji duto malemo kanyo nyasaye otimnegi ono nyasaye mondo ogwedhu e nying yesu kristo ma janazareth amen